Salud dit.
ar mañ-mañ e-bourzh ar vag evit komz diwar-benn ar jadenn Ur sell warnaod diwar-benn sujedoù a bep seurt problematikoù lec'hiet e Breizh pe istor ar surf e Breizh da gentañ, get a rez ober Station, piv out? Neven eo va anv hag ganet on e Brest. Hag ba plijout a ra din ar mor, surfiñ, bagel hag ober ur bern traoù all, setu. Ok. Ha me zo seizh bloaz warn-ugent, setu.
Hag pelec'h emaomp bremañ? Hirio emaomp e Brest. en ur gêriadenn vrav. An amzer n'eo ket kement, mais il y a e Brest, setu. Hag emaomp er vag aze, lec'h m'emaomp o vevañ aze etre, etre Brest ha, ha Kraoñ. Un doare, un doare da, da vevañ neuze Ya, euh, un doare da vevañ euh, evit deskiñ an arc'hant un tamm, ha dreist-holl euh, energiezh ivez. peogwir ul lec'h bihan hag a zo aes da dommañ buan a-walc'h. Ha bon deskiñ ivez bevañ gant nebeutoc'h a gorread peogwir hiziv e vez tu enfin e vez desket e vez graet tiez bras-tre hag a lak amzer da dommañ. A-benn ar fin marteze n'eus ket ezhomm kement a kement a gorread. Bon ar gwir ar vag zo bihan aze met Keit ma zo un doenn hag un tamm tommder e mad an traoù. Ok.
Hag euh, ober a rez surf neuze Ya? Hag euh, bah ouais, euh, pegen amzer plus.
Me zo kroget pemp bloaz zo euh, gant ur, gant ur mignon benn ar fin o, la- o labourat euh, ti Decathlon eo. Euh, me o labourat ivez o kempenn kezeg-houarn hag eñ o, o labourat evit ar, a ran surf aze e dekaat hag neuze on bet asambles meur a wech da surfiñ. Ha setu penaos on krog 'benn ar fin ha goude on chomet stag deus ar deus ar sport-se ha deus ar mod da vevañ ivez un tamm. Setu. Ok.
Hag mont a rez da surfiñ e-kichen Brest?
Ya, pa vezan e Brest ya e klaskan e klaskan mont, da skouer er Minou da skouer, hag a zo tost eus Brest, zoken ma zo ur bern tud. mod all kentoc'h e hanternoz ar vro, quoi. Kostez Bro-Leon, Bro-Bagan, tre Kerlouan, Plougerne, Gwital, Landunvez, tout à l'Erriozé, quoi. Un modèle, un tormi kostez Andosen, à tout, quoi. Mogeriek, en norzh, quoi. Un modèle craon, quoi. Cherchez en Elgelc'h

Gant plijadur en dour, er mino e lârfen n'eo ket n'eo ket re ret ar memes tra quoi eo kevezerezh a zo giz war kalzik a spotoù met an dud ne chomont ket da eskemm n'eus ket un eskemm dre ret en dour gant an holl dud quoi deus ur seurt ouais ur seurt n'on ket pep hini un tammig evitañ e-unan quoi ar pezh a gav an er minoù da skouer quoi mais bon n'eo ket n'eo ket giz-se bepred hein mais

e oa nebeutoc'h a dud en dour. Vraiment, c'est avoir bern bern tud en dour hag e- on eus ar santimant ma an dud kentoc'h euh, en dour evit ar poltred Instagram ket evit mont da surfiñ. Bon, n'eo ket re ret da- n'eo ket re ret an dra-se mais euh, kalz a dud a a zeu da surfiñ juste peogwir eo diouzh ar c'hiz. Hag euh, a-benn ar fin an dra-se a grou kudennoù ivez. peogwir ez eus ur re a dud war war al lec'hioù evit surfiñ hag e vez doujet nebeutoc'h deus ar reolennoù hag ez eus muioc'h a otoioù ivez neuze kudennoù evit ar parklec'hioù kudennoù evit en em aozañ bon goude eo plijus atav kaout tud en-dro evel-just met gure bon ar fed en-dro n'on ket sûr eo bepred Un dra bennak mat, quoi. Galarez konta diomp uh, brezhoneger out hag uh, plaer plus desket brezhoneg um, Meus desket brezhoneg uh, er ger gant va, gant va zad da gentañ hag uh, gant ar familh a goude uh, bod on bet skoliatet er skolioù Diwan betek ar skolaj

Pe e fed gant ar familh mignoned pe gant va vignonez. Neuze ya, klask a ran implij ar yezh bemdez kwa.
liammet eo ar brezhoneg gant ar fromoù evidout? ya, ya. Ba d'am soñj ya, pep yezh a zo liammet gant fromoù goude pa vezer bet desavet gant fin po pa n'eus desket ar yezh en ur... enfin me 'm eus desket ar yezh pa oan Bon, bihan tout neuze, euh, meus euh, soñjal a ran e brezhoneg en va fenn pa, pa soñjan d'un dra bennak quoi. Neuze, euh, evidon eo hor yezh euh, eo ez klevet ar gerioù pe traoù zo hag a zo tost eus an endro benn ar fin eus an natur quoi. Pep, euh, pep ger a zo un tammig euh, skeudennaouiñ a ra pep tra quoi. Euh, kavout a ran eo hor yezh hag a vez diouzh tu tu gwelet euh, evit gwir quoi. N'eo ket n'eus ket fin. N'eus ket tu keñveriañ gant ar galleg n'eo ket memestra kwa. Ur yezh ur yezh a vez klevet met hag a vez ivez fin dont a reer a-benn diouzhtu da welet ar pezh ar pezh a vez tro-dro gant ar yezh kwa. Gant ar son pe d'an doare da sevel ar frazennoù da skouer kwa.
Hag tro dro dit, bez' zo tud a lak ar brezhoneg diwar wel ha stourm ha labour evit ar brezhoneg. Bez' zo kalz ya, kalz a dud a ra al labour-se. Bez' eus tud hag a zo da skouer komedianed, bez' eus lod all a zo skolaerien. Evit bezañ stourmer da gentañ eo ober gant ar yezh kwa. Neuze pep hini hiziv a gara gant ar brezhoneg a zo ur stourmer kwa. Evel-just ez eus lod hag a ra muioc'h a-wechoù eget lod all met a-benn ar fin pe e fais ar sonerezh tud hag a vo kanañ e brezhoneg pe da skouer tud o surfiñ e brezhoneg keit ma vez implijet ar yezh eo bev kwa. Ha n'haller ket lâret eo marv.

Hag implij ar brezhoneg zoken, an dra-se 'oa gwelet giz un dra bennak fall, ha neuze e veze lakaet ar maez warno quoi, hag e oa difennet dezho komz e brezhoneg quoi. Ar brezhoneg oa ur yezh plouk, ur yezh an istrogell quoi. Ha bon, bremañ echu an afer-se, bremañ se zo zo pell zo, hag eo ret gwelet an traoù en ur mod all. Bremañ n'eus ket nemet ar stad, bremañ eo da bep hini d'ober gant Gant ar yezh koa hag ar... hiziv pa vezer o vevañ e Breizh eo mat gouzout ez eus ur yezh, ez eus yezhoù, bez' eus ar gallaoueg ivez a kostez Roazhon met bez' zo ur yezh da nebeutañ e Breizh-Izel hag a hag a zo bev atav hag evit an dud hag o deus c'hoant dont da vevañ e Breizh eo mat gouzout an dra-se koa e ur sevenadur ouzhpenn koa un dra da c'houzout koa.
staga eo tost deus ar penaos deus an euskareg e brezhoneg.
N'arfen ket n'arfen ket e-keñver distagadur. ar stourm marteze en deus gellet bezañ tost ur mare bennak met n'eo ket ken bev. Euskadi antoù n'er c'hellfe displegañ dre kas-gwell egeton met Euskadi eo birvilh gant ar yezh kwa. Muioc'h a startijenn a zo, komzet e vez kalz muioc'h ar yezh eget e Breizh ha muioc'h a dud zo evel-just o komz ar yezh kwa. Pa vez keñvaet da skouer darvoudoù zoken hañ, festivalioù tost eus ar yezh e n'eus nitra a c'heller keñveriañ gant bro Euskadi kwa. Euskadi ar stourm a zo bet kreñvoc'h Er bloaz ouais, er bloavezhioù stourmañ zo bet zo bet graet ba zo bet stourmoù a-feulz. Marteze feulsoc'h zoken eget e Breizh ça zo sur. ouian ket ma'z eo abalamour d'an raen met gounezet zo bet gwirioù hag Hag hirio eo hor yez hag a zo beo da vat, quoi. Muioc'h muioc'h a startijenn zo gant an euskareg. N'eus ket tu keñveria an euskareg hag ar brezhoneg hirio ar fed implij, quoi. Te zo o c'hoario ba strollad muzik? Ya, seniñ ran Gant barzh un daouad, un daouad telenn ha gitar, sonerezh hepken. Setu an ar strollad zo en-dro hag ar pal zo ober sonerezh ha kaout plijadur quoi, setu. Hag ouais sonerezh aozet ivez tro-dro d'an natur, d'an endro. ha tro-dro penaos d'ar mor evit an tonioù dre vras kwa setu. Ha graet 'peus un droiad e Breizh e-pad an hañv? Ya, ya, 'pad an hañv on bet kuit gant Clairvy eh, hag a zo ar sonerezh Telenn er strollad. Graet hon eus un doare tro Breizh gant ar vag. Neuze e domp kuit eus Plerin hag hon eus klask hon eus reiñ sonadegoù un tamm er porzhioù lec'h ma oamp o c'henem gaout. Bet omp eus Plerin betek betek ar Gerveur, Belle-Île evit e galleg, ar Gerveur ya. Hag hon eus graet sonadegoù un tammig e pelec'h war an hent kwa. A zevoa, zevoa dreist. Hag ur mesaj a oa douget ganeoc'h Just evit...
Ur mesaj oa marteze ket diouzhtu oa ket ur c'hoant dre ret da lâret un dra bennak met memestra on ur c'hoant lavaret hirio da skeuer evit an deiziadoù ar sonerien a implij kalz an auto evit mont da labourat. Hag er gevredigezh bremañ eo ret mont buan evit pep tra kwa. Ret eo evit penaos pa zo un dra nevez eo ret kaout an anezhañ diouzhtu, evit labourat eo ret ober an traoù diouzhtu. Vez ket kemmet an amzer giz marteze gwechall kwa. Hag bah a-wechoù evit ober an hent ez eus ezhomm amzer. Gant ur vag bepred ez eus ezhomm amzer evit mont war-raok. Ha neuze ar pal aze oa diskouez ba o kemer an amzer e c'heller ba labourat ivez o marteze o c'implij nebeutoc'h a zour-tan hag o hag o vevañ ivez gant an natur da lâret eo aze mont a reomp war-raok gant an avel gant nerzh an avel neuze n'en doa ket da zibab re oa deomp ba sellet ingal diouzh ar meteo modal e oa e oa diaes en em gavout e koulz quoi hag Bon, aze e oa... ouais, pa oa diskouez e oa moaien ober an draig gant ur raktrelienn hep implij an auto hag a dour-tan hag a petrol. An tra. Bravo.
Hag evit evit ar goulenn-mañ. hag a rez da skouer, enfin, ober ur soñj, hein, petra eo ar surf écologel evidon Ar surf écologel, evidon, avait fait ur surf pour qu'implije en Ebeutta bah, d'ourtan, plastique hag all, quoi. Da lâret eo ur surf hag hag ne lâkfe ket en arvar, 'benn ar fin. a lakfe an nebeutañ en arvar ar voull-douar kwa. Da lâret eo marteze mont da surfiñ gant kezeg-houarn, bevañ tost eus ar spot, implij danvezioù adpadus, padus, da skouer a ouian ket doare plankennoù e en deus eus fibre de lin, en deus eus ivez liège, en deus eus lodek koad me gav din a bep seurt danvezioù a zo. hag implij mat eo an danvezioù all evit ar groc'hen neopren kwa. Met gwir n'eo ket anat met da'm soñj ez eus tu kavout traoù hag a zo gwelloc'h eget lakaat plastik pep lec'h. Marteze ur surf a-stroll ivez peogwir gwir eo alies da skouer pa zere kreñv ez eus kalz a dud hag a zeu gant auto hag a zo o-unan kwa. Padal hirio, bah, evidon n'eus ket, n'eus ket tu mont da surfi. Enfin, diaes eo ober un eurvezh hent da skouer o vont kuit eus Brest, o vezañ e-unan e-barzh e oto eo just evit mont da surfi kwa. Ar re hag a zo klañv gant ar surf a ra, ur bern tud a ra. Enfin, se zo, o kompren a ran, met marteze ez eus traoù da grouiñ evit ober seurt eskemmoù etre an dud mignoned o vont war ar spotoù hag oc'h implij un oto hepken kwa. Ar pezh 'vez graet dija sur war, met ket trawalc'h a-wezhon kwa. Neuze marteze ur seurt tostoc'h eus an endro c'implij danvezioù danvezioù padus quoi. Penaos 'mañ ar vodajoù sokial ba' ba' ar c'hevredigezh e? Bah kreñv-kenañ int. Implijet 'vezont bepred, kalz kalz muioc'h-muiañ ha bepred Bon, zoken evit labourat, evit, evit un embregerezh bennak, ez eus ezhomm ober un tamm kenti bepred, neuze implij ar rouedadoù sokial. Met eo bet ar surf e c'hell bezañ ur gudenn a-wechoù evit traoù zo. Skor bez zo spotoù hag a zo dalc'het sañset en un doare kuzh a-wechoù. Hag bez zo tud hag, enfin kalz a dud zoken hag a lak an dra-se e bras war Facebook pe Instagram, gant anv ar spot, lec'h ar spot. Evidon an dra-se, bon, n'eo ket dreist, quoi, peogwir euh, alies ez eus ur bern tud o tont, hag euh, bah, war spotoù zo hag a zo un tamm dañjerus ez eus tud a, bah, n'o deus ket ket da live evit mont war-gorre hag a, a vez gloazet. Hag ouzhpenn-se eo, euh, ya, evidon eo un afer doujañs eus an dud o vevañ ivez kichen, quoi. Ah, se zo en sacré cuisine vefe tapet euh, ur poltred eus ar spot euh, ur spot kuzh da skouer pe un rakise quoi. Se zo tra hag en em gav ingal war ar rouedadoù sokial hag a c'hell bezañ c'hell bezañ torr-penn evit kumuniezh ar surfourien kwa. Peogwir ne lakaout a ra ar spered fall ouzhpenn hag an dud n'int ket n'int ket gwall laouen goude pa 'z eo an endour kwa. Met marteze a chom hep tapout ur poltred eus ar spot. Ha forzh penaos an dra-se zo ivez Ar surf, ar surf pa pa'z eer da surfiñ bah a-wechoù e n'eus netra, a-wechoù 'z eus traoù, ret eo mont da zizoleiñ, an dra-se zo an dra-se zo 'barzh ar jeu benn ar fin quoi, ret eo ret eo mont da welet a-raok a-raok gouzout ma 'z eus tu mont en-dro, ha revet des classes quoi. Hag bon ma vez lakaet ar foto diouzhtu bon bah n'eus forzh piv a c'hell mont en-dro hag en em gavout war ar spot giz-se ha n'eo ket n'eo ket ken ne vez ket ken lakaet e-barzh. c'hoaria, c'hoaria, klask ar spot da skouer quoi. Setu. Hag mod all, petra zo efedus da petra a servij ar bredajou sokial? Bah da skouer da kizidical an dud da geñver an endro, da geñver ar surf, euh diskouez eus ur gumuniezh memestra ha dra, eus tud, ur mod da vevañ, ur mod da... Enfin meur a vod da soñjal 'vel just, mais euh... Marteze gant ar rouedadoù 'zeus tu lakaat muioc'h war wel ar pezh 'veus graet dija hein, ba an endro da skouer kwa, pezh a ra dija lod ket da skouer lostenn pe pe lod all hag a ziskouez ba a ziskouez eo pouezus penn ar fin implij doareoù padus evit mont da surfiñ kwa, kentoc'h sensibilisation 'eus graet e galleg kwa, an dra-se 'zo pouezus d'ober kwa. Mais bon, marteze tennañ ar skeudenn seurt kevezerezh komplet, tennañ ar foto, ar gwagennoù, kaout ar foto perfect aze gant bon marteze eus tu se zo mat ivez evel-just, mais ret eo diskouez traoù all ivez, quoi. Dreist-holl hiziv e daou vil Daou varn-ugent eo poent diskouez ur skeudenn eus ar mor hag eus ar sport quoi. A-benn dek vloaz e vo... n'on ket penaos e vo ar bed met poent vo penaos... oa kavout diskoulmoù all quoi evit bevañ a-stroll. Hon eus c'hoant kenderc'hel da vevañ war ar voull-douar quoi. Setu. Penaos implij ar brezhoneg evit ar re hag a zo o teskiñ brezhoneg bremañ ba evit ar re zo o teskiñ brezhoneg ar gwellañ zo lakaat e pleustr ar brezhoneg da lâret implij ar brezhoneg bemdez hag da skouer evit ar surf klask pevez argant brezhonegerien met implij anezhañ en dour quoi soñj 'm eus pa pezh zo n'on ket bet gant Antoun da surfiñ met pa ez an gantañ da surfiñ 'vo 'vez get e brezhoneg bepred quoi Ha ganit ivez pa zimendo asambles e, e rim e brezhoneg, a zezo plijus quoi, gellout eskemm war ar spot. hag a wechoù chom bet bezañ komprenet quoi. Mes lakaet da... Non, azioù, azioù, azioù, azioù, azioù Gis e sinon o lammet war ar wagen. Non, non, mais moyen zo, moyen zo c'hoarzhin, mais vid, vid distreiñ d'ar goulenn, bah, vid ar, vid ar vrezhonegerien nevez, eo talvoudus implij ar yezh bepred 'benn ar fin kwa daoust ma zo fazioù eo ret implij anezhi kwa mod-se 'vo desket mod-se ez er war-raok kwa zoken ma 'z eus tud-kozh pe fouzerien logod aze o penaos o sachañ war an tamm kig aze peogwir n'int ket laouen gant gant penaos fazi-mañ fazi eo ret ret ober gant ar yezh kwa Penaos ar yezh a vev e-unan hag a vez implijet n'eo ket unan hag a vez skrivet e lec'hioù hepken difazi kwa, setu. Ok.
Hag euh, bon, ar c'hestion boaz, pa vezer e, e kichen ar mor, Ya. penaos e, e c'hall, penaos e, penaos bevañ. Pa vezer o, o vevañ kichen ar mor eo pouezus euh, bah, doujañ deus an endro ha kaout ur seurt ok prederiañ evit gouzout petra ober evit kizidikat an dud o tont kichen ar mor quoi. Da lâret eo an douristed pe n'eus forzh piv o tont kichen ar mor, ret eo ouais, ret eo gellout sachañ an evezh war an endro hag a zo tro-dro quoi. Un tammig 'vel ma vefe ret ober ar c'hoajoù ivez hag a vez graet sur-walc'h. e koajoù Breizh met lakaat kenderc'hel da lakaat paneloù, da lakaat tud oc'h ober prantajoù eskemm pe taoloù ront evit komz eus ar c'hudennoù hag a zo tro-dro d'ar mor quoi. Puer pa vezer o vevañ tro-dro d'ar mor e Dreist met bez eus ivez kudennoù da skouer aze 'z eus bet Baloumed hag a zo deuet d'en em lakaat war an traezh aze e kostez Douarn pe Enez-Sun pe pe gwaien zoken war an aochoù. Ba aze ez eus peadra d'en em sevel goulennoù quoi war ar mod da vevañ, war ar mod mez eo ar mor ivez. Bez' ez afer ar bezhin glas ivez kostez kostez e pep lec'h vraiment a-benn ar fin hein. E vez kaet bezhin bezhin gwer pep lec'h. Ba se zo ivez liammet gant ar bern traoù. Omp doare da vevañ, a labour-douar, an agro-industriezh. Tout-se a zo da vezañ tabutet an dud a rank gouzout an dra-se quoi. Arabat e kuzhat ken an aferioù-se, ret eo deomp asumiñ an doare-se ha lakaat war-wel eo ret deomp klask kavout doareoù all da vevañ. Evidon ar re hag a zo vevañ tro-dro d'ar mor a rank bezañ justement skouerioù quoi. Da lâret, bah tout pezh zo

Ba diaes eo lavaret hirio gant an doare ma tro an traoù er blanedenn pe gant gant ar gevredigezh dre vras eo diaes gouzout penaos e vo an traoù met en ur vezañ pozitivel marteze a-benn dek vloaz e vo cheñchet un tammig an doare an doare da vezañ an traoù an doare da vevañ. hag e vo muioc'h, te muioc'h a liammoù etre an dud evit bevañ, seurt giz ma vez gwelet, hein, tiez-feur met kichen an tiez evit gwerzhañ legumachoù tro-dro, hag rouedajoù eskemm etre an dud quoi. Ha marteze ar memestra evit bet ar, bet ar surf hag, hag ar mor quoi, da lâret muioc'h, muioc'h a eskemmoù tost hag